Үтүө күнүнэн оҕолор! Бүгүн биһиги боруосабай материалтан үс сибинньэ остуоруйа геройдарын оҥоруохпут. Биһиэхэ онно наада туохтан эмэ ордубут картоннай трубочка, кыптый, ПВА клей, харах оҥорорго икки хара тимэх, мунну оҥорорго биир розовай тимэх, гах оҥорорго розовай өҥнөөх кумааҕы. Харандаас, гуашка уонна клейга туттуллар киистэлэр, клей кутарга иһит, розовай уонна хара гуашь уонна уулаах бааҥка. Аан бастаан трубочкабытын розовай гуаһынан киистэнэн кырааскалыыбыт. Кырааскабытын хойуу соҕус гына сатыахтаахпыт, курдаттыы көстө сылдьабатын диэн. Кырааскалаан бүтэрэн баран куурда уурабыт. Кырааскабыт кууруор диэри өҥнөөх кумааҕыттан кулгаахтарбытын бэлэмниибит. Өҥнөөх кумааҕыбытын ылабыт, харандааһынан икки кулгаах уруһуйдуубут уонна сурааһыны батыһа кыптыыйынан кулгаахтарбытын кырыйабыт. Кыптыыйынан кырыйарбытыгар илиибитин сэрэнэбит. Кулгаахтарбыт үс муннуктарга майгынныыллар эбиттии оҕолор. Кулгаахтарбыт бэлэм буллулар. Өҥнөөх кумаҕыбытыттан өссө эриллэҕэс кутурук кырыйыахпытын сөп. Манна биһиги төрөппүттэрбитин көмөлөһүннэрэбит. Түгүрүгү быһабыт уонна түгүрүк кытыытынан эргиччи эриллэҕэс гына кырыйан таһаарыахтаахпыт. Эриннэҕэс кутурукпут бэлэм. Икки кулгаах, икки харах, биир мунну. Кылаа клейбитин кыракый иһиккэ кутан бэлэмниибит. Клей киистэтинэн ыламмыт, бэлэм кулгаахтарбытыгар сыбааммыт, краскаламмыт, трубочкабытыгар Тириийдиибит Кытаатаммыт аккуратнайдык тутта сатыыбыт, килийбитин таһынан таһаарбат буола сатыахтаахпыт. Онтон харахтарбытын килийдиибит. Харах оҥорорго туох баҕар буолуон сөп. Тимэх, горошек пиэлэс, эбэтэр өҥнөөх кумааҕыттан да кырыйыахха сөп эбэтэр хараҕын хара гуаһынан киистэнэн уруһуйдуохпутун сөп Киистэ төбөтүгэр кырааскабытын оботторобут уонна киистэбит төбөтүнэн түгүрүктэри уруһуйдуубут. Ол кэнниттэн муннубутун килийдиибит. Кылаа килийбитин киистэҕэ ылабыт. Муннубут баар болохтаах сиринэн сыбыыбыт уонна бэлэмнээбит икки хайаҕастаах розовай тимэхпитин сыһыарабыт. Онтон өҥнөөх кумааҕыттан бэлэмнээбит эриллэҕэс кутурукпутун ылабыт, саамай төбөтүгэр клей сыбыыбыт уонна чооскубут кэлин өттүгэр сыһыарабыт. Кутурукпутун эмиэ араас матырыйаалтан оҥоруохпутун сөп. Холобур, баайыы сап эбэтэр атласная лента, подарочная лента буолуон сөп. Чооскубут бэлэм буолла. Остуоруйаны көрдөрөргө хас да чооскуну оҥоруохха сөп уонна өссө бөрөтүн. Майгыннаабыт тоҕолор. Маннык бросовой материалтан араастаан атын-атын ньымалары туттан эмиэ оҥоруохха сөп уонна өссө Атын араас эгэлгэ кыыллары көтөрдөрү оҥоруохха сөп. Холобур, пингвин, мэкчиргэ, куобах, козел, оҕус, ынах, ыт, куоска, Саһылчааннар, Тииҥчээн, Тураах оҕолор оҥорбут аппликацияларгытын хаартыскаҕа түһэрэн ыытаргытын күүтэбит. Атын да кыылы оҥоруоххутун сөп. Көрсүөххэ диэри